Hello, zan in chu pasta siam leh ngawh aw, a hmasa ang kha chuan in ka hre tlang tawh lo a, mahse ngei in ka aw hi a chhang ve chiang kha a nia, tiang mahawng te ka telh hmak hian in tui tlem ka telh hmasa chu mi zawh mahawng te ka duh zat kha ka telh leh a, chuan mahawng te sak hi tlem in ka hngak deuh ang a.

Kan lo chawk ral kan lo chawk ral hmasa dawn anih chu ang chuanin dik hian a lo so ve ta ber ber a bawngte hi duh chuan telh lo thei a ka telh kher nasa chhan chu a hma in ka lo sawi tawh ang khan cheese anih chuanin bawngte te hlei tui ka tia tui hlang tawp hi chuan a tui lo tui thar mahse tui dan a dang a a tui dan a tui lo ka ngaina lo chuanin a tak ui ka hmel chhan chawk ka hmel chhan khan-- ka chiang nelh lo keimak hi chuanin ih pasta hi hmin hma deuh a ni lo a a chha ve ro vang hian rih chhuan ve vang vang hi a ngai thin a cha chan anga chan a ni lo vil a vil ve deuh a ngai a a chhan chu khi ih pen kalsanah kha bel dangah te pawh a siam theih thaw a. Engah hianin a beh ve duh vang khanin khi ta pawh hian a sirah a lo bet leh hman a chutah hianin chawh ve deuh ngar ngar angai mahse chaw reng angai chuang lo a chuanin nakinah tui khi a kang deuh anga imm tui ka telh belh dawn a ni ni cham vawng te pawh a telh belh leh thei tho tak lutuk duh a takin duh cham vawng te a lang pawh a ni thei a a tak lo in duh chuan tui hlang chauh pawh a siam theih a ni. Chuan vawiin hi ni ni sawmhnih leh pakua a ni a sawi ve mai mai tikhianin. A hmin har ka tih tawh kha maw? Nge nalh zawng te hi a inang lo va, spicy bawng te kha ka nalh bal daih a ni. Umm umm umm spicy ka ei thei vak tawh lo va, a chhan chu doctor khanin noodles tih vel kha min ei ei kha min khap ve del vang a, hriselna lampang hi chhe ve lutuk a nih chu ang. Chuan khi khi ka nau chips a nia a rukin ka ei sak dawn a ni. Chuan no a mik hi lemon juice a nia. a thu lo a a thlum lo va a mak lutuk a taste khi kei mahk hian ka nau khan a duh ve vang khanin tlem kha ka pe chhen ve ui chung chung khan naute berian duh chuan ka tia ka pe ve leh hiam a ni. Spicy nen kha chuan a inang lo deuh mai thei a a chhan chu keimah hi noodles leh thil thak vel kha ei kha min khap ve deuh rih avang khan health problem avang khan mam reh ta paiah ka tia ka lo lang ve mai mai hmuh lam lo viau mai ila nuam hi ka ti ve bawk sia nuam tih zawng hi chu tih ve hi tha ka ti bawk sa hei sawi thiam lo. Ka lo lang khan tawlh dawn ka ui ka zak vel ka in en khan keimah kha a mak lutuk ka ka thil ai khi ka in en ka in a ka zak leh ru ta tih chu heti nge pawh ka hre lo. Pasta hi ei reng a tan chuanin a hrisel chuang lo va mahse hei ei zeuh zeuh tan chuan tha ve tho chu ka ngai na ve reuh bawk a ui ruah sur leh tawh a ni nawm beng cheng. Hei umm a flavor chi chi sak pawh flavor dang mual pawh awm theuh chu mahse umm kei chu masala tih vel hi ka pu met sel duk a ka ei thei vak lo va chah chuan cheese hi ka ngai nat phat ta em em a cheese pawh hi hrisel vak lo nat chu ngei chuan-- a tui siam ve ru eh ti mai mai kha ti ka ring a mahse ka ti tak tak a tul duk i maw an man hi a tlawm bawk sia lei veu la lo siam ve ru awlsam bawk sia. Chuanin ka nau kha chips ka dil a min pe phal lo ta a ka ei lo hmel kha van sual te ka ti chuan ka nu te chhete ah chhete ah nia min he he i a dum leh var zawk kha khami kha min en kut a a te bawk se a lo ban pha bawk se lo a ka be ve phal bawk si lo va chuan ka ei ta puk puk a ni keimah khian. Chuanin khimi juice khi a lang a ka in kha chuan a tui ka ti vak lo mah se hetia thil dang nena ka in kha an tui ka ti a chuan a u len kha alo haw a eitur kha min haw em em ta kha nia eitur chuan eitur dang leh.

Chuanin ka channel te ka video te min lo ensak thin avangin ka lawm a like te subscribe te comment te kha min lo tihsak ve ula ka in thlahrung in ka zah vel ang chuan mahse nau kha ka ti ve bawk sia hmel keuh keuh kha a ni mai i-- Hmuh nawm lo viau mai ila khawngaih takin min lo like sak thin thiam thiam dawn nia kei zo tep ka sawihtawng khan pasta hrim hrim chu tam lova tam lo karah ka nau kha ka pe ve chhan leh bawk sia a tui hi ka ti pek puk bawk sia khi leh zo ta a tui leh dawk ka hlim keimah khi maw spicy ke pawh ka hlim tho a pasta ke pawh ka hlim tho bye.